Grazzi lil Anna Qattu magħna għal din it-tieni parti ta' Wirtu Eredi fil-boardroom miegħi għandi lil Dr. Joseph Gerada li huwa r-regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, lil Antoinette Cefai mill-Malta Enterprise u Kerstin Cremona li huwa manager f'ditta ta' awdituri u konsulenti. Kerstin, is-suġġett tal-lum fuq xiex ħa nitkellmu? Suġġett tal-lum huwa e-commerce u l-importanza ta' cyber security, jew kif nafuha bil-Malti forsi sigurtà diġitali. Naħseb kulħadd eh, kemm aħna hekk fuq dil-mejda u kemm telespettaturi huma kollha familjari mal-kummerċ online, llum saret xi ħaġa eh, ħanedu hekk komuni ħafna li dak li jkun jixtri online, forsi mingħajr ma dak li jkun jifhem eżatt x'inhu qed jiġri fl-isfond. Għalfej cyber security huwa daqsi importanti. F'dinja fejn hija interkonnessa, dinja tal-informatika, għandek ħafna elementi ta' riski li dak li jkun forsi mhux neċessarjament qed jaħseb fihom. Jekk forsi nieħdu wkoll mill-aspett ta', ta negozju li jgħid isma' jiena nixtieq inbih il-prodotti u servizzi tiegħi online. Dan ħa jagħmilha forsi bħala f'ngħidu business venture u jara l-affarijiet sbieħ kollha li jġib miegħu ngħidu hekk il-kummerċ online, però ma jkunx forsi qed jaħseb ċertu riskji li jrid jindirizzhom. Jekk forsi nħarsu lura 15-il sena ilu għax l-e-commerce ma bedix il-bieraħ, ilu tant snin magħna, kellek ħafna eh, riski differenti li ehm, bdew relatati ma' dak li sejjaħ il-credit card fraud, ġifiri frodi relatat ma' karti tal-kreditu, kollok ser, dak is-ser eh, ta' numri jispiċċaw fuq suq intermedjarju u jkollok eh, terzi li jixtu dawk il-numri biex imbagħad jippruvaw joħorġu l-flus b'mod ehm, mod bil-mod jagħmlu tranżazzjonijiet differenti ħalli hekk ikunu ngħidu hekk taħt ir-radar, sewwa. Tant li kienet invoga dis-sitwazzjoni li infatti l-Amerika responsabilità ta' tal-investigazzjoni ta' credit card fraud taqa' taħt is-Secret Service, is-servizzi sigrieti. Ġifieri daqshekk kienet problema ngħidu hekk kbira. Ġifieri jekk immorru iżjed 'il quddiem illum il-ġurnata, naraw kif ir-riski għadhom hemm evolvew, evolvew ma kif it-teknoloġija evolviet. Għax it-teknoloġija li konna nużaw 15-il sena ilu ovvjament inbidlet. L-inbidel ħafna drabi huwa l-kumplessità. Dak li jkun meta tuża website fuq l-internet, il-user normali ħena du hekk, forsi ma jaħsibx daqshekk fil-komplikazzjonijiet li hemm għaddejjin wara dik il-website. Għandek il-karatteristiċi differenti tal-dik il-website, għandek il-funzjonijiet u kollox jinbidel mod dinamiku ma' kif qed tinteraġixxi ma' dik il-website. Daw kollha fid-dinja tagħna ħolqu ħafna għarrek vulnerabilitajiet f'dik is-sistema u potenzjalment għal vulnerabilitajiet għalfej għax l-iżviluppatur ta' dik il-website jista' faċilment minħabba l-komplessità jħalli xi ħaġa barra, xi ħaġa nieqsa verifika nieqsa 'l hemm u 'l hawn u hemmhekk toħloq dik il-katina li dawn li ngħidulhom hackers potenzjalment ikunu qed iduru online, dawn jaf ikunu organizzazzjoni kriminali, jiġifieri mhux persuna weħidha, taħdem weħidha, bdew fittxu daw il-problemi biex imbagħad jieħdu aċċess dik il-website, joħorġu x'informazzjoni again relatata mal credit cards jew inkella ehm, dettalji personali nafu kemm hija importanti ehm, anke bl-aspett tal-GDPR li ħareġ fl-2018 u anke potenzjalment jidħol fuq dik il-website fuq sistemi interni u fuq in-netwerk, jiġifieri daqshekk jista' tkun kbira l-firxa ta' dik il-problema.
Ġifieri bniedem jista' jidħol wara il-kwinti ta' dik il-kumpanija jew persuna. U negozju li jkun tella' website online faċilment jista' qed jesponi l-affarijiet interni jekk dan ma jsirx b'mod bil-għaqal, ġifieri ma jieħux pariri mingħand esperti tekniċi biex ovvjament jissegrega l-affarijiet, jara li qed isiru ċertu kontrolli, verifiki, eċċetera, eċċetera. Ġifieri importanti ħafna. Dr.
Gerada, waqt, mhux waqt, kif, kif eh, beda il-problemi tal-Covid bħala uffiċċju tagħkom kontu ankaraġġejtu lin negozju tal-familja biex jużaw eh, l-e-commerce minn mhux attrezzat eh, juża. Intlaqat sew il-proposta tagħkom u qed isir follow-ups fuqhom?
Kif għad tajjeb inti Nolin, waqt il-pandemija, ovvjament kien hemm ħafna negozji tal-familja illi kellhom eh, jaraw kif ħajadattaw in-negozju tagħhom biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. U waħda mis-soluzzjonijiet kienet illi jilħu s-suq tagħhom, speċjalment dawk li qegħdin fir-retail, jilħu s-suq tagħhom billi jmorru online. Minn hawnhekk, ħafna nies irrealizzaw li, isma', in-negozju tiegħi issa m'għadux joffri l-prodotti tiegħi lil daw lis-suq lokali biss imma għad immur anke oltre. Però li huwa interessanti minn dak li qed niddiskutu llum huwa li isek filli għandek ħanut u r-riskji tal-ħalliel li ħa jidħollok huma huma dawk li ħa jidħlu fil-ħanut tiegħek in-nies li qegħdin hemmhekk lokalment. Mentri issa f'daqqa waħda malli ftaħna l-bibien, lis-suq internazzjonali għax dik ir-realtà once li qiegħed fuq l-internet inti miftuħ għal kulħadd, ir-riskji ħa jistidu ħafna iktar. Allura huwa importantissimu u forsi ħafna drabi sfortunatament ma naħsbux fuqhom dawn l-affarijiet, l-importanza li jkollok sigurtà bħalma inti għandek alarm system fil-ħanut bħalma għandek iċ-ċavetta u għandek is-serratura u għandek is-sejf, bl-istess mod mhuwiex billi jkollok e-commerce site mhijiex xi ħaġa sempliċi li inti tfajt il-prodott tiegħek online u forsi għandek dik li ngħidulha payment gateway minn fejn dak li jkun jista' jħallas online u ħafna hemmhekk irid ikun hemm sistemi ta' sigurtà li ovvjament hemm speċjalisti li jkunu jistgħu jgħinu lin-negozju biex joħloqhom dawn is-sistemi ta' sigurtà. li jkunu f'posthom hemmhekk ħalli inti żgur ma ssofrix u ma tkunx vittma ta' ta' dawn li kont kif konna qed ngħidu l-hackers. Tista' tkun devastenti għaliex. Żgur. Eh, jekk jihdulek eh, smajt b'każi li jihdulek il-website f'idejhom la tista' tikkontrolla. Antoinette, il-Malta Enterprise, x'pożizzjoni għandu fuq dar rigward? L-ewwel nett Noylene, il-pożizzjoni tal-Malta Enterprise hija dejjem biex in-negozji jimxu 'l quddiem. Però dak ma jfissirx illi, kif kienet jirreferi sewwa Kerstin, m'hemmx riskji oħra. X'jiġifieri? Nixtieq illi hawnhekk nispjega b'mod ċar illi going digital għandha riskji tagħha, dawn ir-riskji aħna nitgħallmuhom anke l-iskola meta nkunu qed nagħmlu l-ECDL, jiġifieri dawn ir-riskji ma twilidux ilbieraħ u mhux għax bil-COVID ixprunajna n-negozji tagħna biex imorru aktar diġitali u nibdew nżidu aktar e-commerce. u allura hemmhekk torbot l-element ta' sigurtà diġitali, imma dak kollu li kien qed jgħid Kerstin ma nixtieqx li jasal hemm barra biex inbeżżgħu lin-negozji tagħna bih. Għaliex, dak huwa riskju bħal kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek għandek riskju abbinat magħha għax għal kull għażla għandek konsegwenza. Li trid tagħmel li tirrikonoxxi li hemm riskju u b'nies esperti fis-software eċċetera se tkun qed tirrikonoxxi u tindirizza dak ir-riskju. Bħala Malta Enterprise aħna ovvjament qegħdin nippromwovu illi next steps il qudiem għal businesses tagħna huma kemm li jitrasformaw ruħhom f'business f'negozju iktar diġitali u anke li jagħmlu trasformazzjoni għal negozju iktar sostenibbli. Għaliex? Għaliex li inti taqleb il-business tiegħek għall-e-commerce hija pass wieħed mill-ħafna kif inti tista' tmur diġitali. Jiġifieri Bħala negozju tista' tagħżel li tbigħ online, tista' tagħżel li tissorsja l-materjali tiegħek online, tista' tagħżel illi ikollok anke ċertu ċertifikati li inti you abide by them online minħabba sistemi ta' standards anka meta persuna jiġi biex iħallas direttament fil-website tiegħek, però jibqa' il-fatt li anka kif tinteraġixxi mal-klijent tiegħek b'mod virtwali, ġifieri mhux bil-fors min se jixtri, imma anke min qiegħed iħares lejn in-negozju tiegħek biex jew jirċievi s-servizz jew eh, isaqsik għas-servizz jew anke biex jixtri l-prodott. Il-mod tad-dinja virtuali kif daħlet fil-ħajja tagħna, speċjalment anke bil-COVID, huwa u spettakolari. Jien illum il-ġurnata inqalleb eh, is-social media u insib libsa u nordna madnix daqshekk popolari li ħamur indur fil-ħwienet għaliex hija kwistjoni ta' kumdita. L-istess meta qed nagħżel affarijiet oħra irrid narhom u rrid kważi kważi mid-diskrizzjoni li għandi online jien irrid nifhem x'qed nara daqs li kieku mort eh, b'mod fiżiku. Din hija kif qed nieħdu l-biżniss tagħna eh, b'mod ġenerali u b'mod li m'għandniex għażla. Ġifieri jekk inti b'mod ehm, ġenerali n-negozju tiegħek trid tibqa' tiffjorixxi, Għandek taqleb diġitali u anke b'mod sostenibbli. Sa meta ngħidu sostenibbli tgħidli kif qed torbothom id-diġitali ma' sostenibbli. Li tkun diġitali u li tkun safe huwa sostenibbli li tkun digitali u li tkun u li jkollok ċertu sistemi ta' kontrolli biex inti qed ehm, b'mod kontinwu tkun taf x'baqalek in stock, b'mod kontinwu tkun taf ehm, kemm qed joħodlok ħin biex dak il-prodott jasal għand il-klijent u kif tista' eh, itqassar dak il-ħin u ttejjeb dejjem is-servizz tiegħek. Hemmhekk inti qed tkun effiċjenti u sostenibbli. Il-Malta Enterprise għandha diversi skemi ta' kif jistgħu n-negozji jiġu assistiti b'mod differenti anke jekk inti negozju żgħir, jekk inti startup u anke jekk inti negozju stabbilit.
Grazzi Antoinette. Spjegajtha b'mod rett u ċar. Grazzi Kerstin li kont magħna f'dan il-board meeting ta' Wirt u Eredi, Antoinette grazzi, Dr. Gerada grazzi. Naħseb tajnikom ħafna informazzjoni fejn tistgħu intom issa min-naħa tagħkom tfittxu mal-konsulenti tagħkom biex jgħinukom f'dan ir-rigward. Jiena ħa nħallikom hawnhekk sakemm narakom il-ġimgħa d-dieħla nirringrazzja lill-tim tiegħi, lill-camera people, lil Josef Azzopardi, David Azzopardi, nirringrazzja lilkom li bqajtu magħna, nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Grazzi lill-isponsors personali tiegħi, Stefania's, Bata,